aɖe nu me ne ame sia ame yi ke le nye kpɔm le gaƒoƒoea me be program ya time yi ke le míesia mesɔ gbɔ o. Magblɔ mía time pɛtɛ nye eh one hour alo gaƒoƒo ɖeka ye koe nye time yi ke le mía si. Ta ewɔe be nenye be míele program wɔm me advert wɔwɔ kple toto wonɔ fu ɖem ne mí amewo va zi geɖea woƒe didia mí mete ŋu wɔ ɖe edzi na wo o. Wodina be. Ame aɖewo dina be yewoaƒo nu miniti blaeve. Ame aɖewo dina be yewoaƒo nu miniti ala. Vɔ egaƒoƒo ɖeka koe. Ne etsɔ nu ma na amewo anɔ fu ɖem. Ewɔe be míaƒe ganyawo va le sesem le program ye dzi. E ta medi be wò ame yi ke le mía kpɔm egbea wò hã se egɔme ne nàkpe ɖe mí ŋuti. Wò kpekpeɖeŋu ate ŋu awɔe be wɔna ya nate ŋu anɔ anyi. Ɖewomahi míate ŋu agaƒle tame ɖe akpee. Gbã gaƒoƒo ɖeka kple afae wònye be timea nyawo va wɔ nublanui va wova xɔ ɖe egbea. Dze agbagba ne nàkpe ɖe mía ŋuti egbea. Tso gɔmedzedze ne program yɔ ame yiwo doa alɔ wɔnaa ye menya nyuie be wokple Patience Afi Ashiangbɔ kple Frank Kumuzi hã kple Linus Dovhɔdzɔgbe. Ame mɔa, ame aɖewo dze program yɔ gɔme kpli wo nyuie. Mígasẽ wo ŋkɔ kpɔ o. Ame mawo, wo dometɔ ɖeka nye mía tɔ yi ke woyɔna be Samuel Gale. Teƒe sia teƒe yi ke nèle, egbea mídi be míasẽ wò ŋkɔ. Ye nenema ke nye Adzagba Bright mawunyo, Godfred Naa, efo Thomas Kɔbla Vigbedɔ, Francis Koku Atipo. Ame yiwo katã mígasẽ woƒe ŋkɔ kpɔ. Elijah Prophet a Agrobi ye nenema ke nye Jimmy alo Jimi, Jimmy kpɔ nu, migase wo ŋkɔ kpɔ o, ye nenema ke nye efo Anthony Fianudzi, miaftɔ Wilson Dɔdzi, e Benedicta Nukunu, ame yiwo katã woawoe nye ame yiwo ke li programme ƒe gɔmeɖokpe ne mi, migase wo ŋkɔ o, egba medi be miakpe ɖe mía ŋuti ale be program ya loo le be wòanɔa, wòanɔ nenema elabe zi geɖea ne ame yiwo wova le nu ƒom le program me dzia be míaƒe eh, sponsors-wo nena, amewo nɔ nu ƒom be woƒe nuƒoƒoa le ɣeyiɣi xɔm vɔ eganyae wònye. Ne wogadzo hã, woƒe gama wokɔe dzoe. Wòle be mia miakpe ɖe mía ŋuti na awɔe be wɔna nate ŋu adze edzi. Egbea mele mɔ kpɔm na be wò hã nèkpe ɖe mía ŋuti. Ame nɔvi aɖewo yi ke mi mete ŋu yɔ ŋkɔ nyi tsɔ hafi mi dzoa, wo dometɔ aɖe nye efo.

Gladys ma yawa Mawu se e se tɔ dji nena mi si ɖi atɔ nyi tsɔ ye va yi Olympio agu dje tɔ si si ɖi bla tɔ ye nena mi yen ma ke nye mi dada yi ke woyɔ be gifty gifty ayi te na mi si ɖi ewu pat Patrick golo me ke nena mi si ɖi e wue eve yen ma ke nye mia nɔ Faustina adjo ƒe me gã. Menya be xɔxɔe nèle. Wò hã nèkpe ɖe mía ŋuti nyi. Tsɔe va yi kple CD blaeve. Linus do vɔ dzɔgbedze gɔme na mí egbea kple CD blaveve ɖekɛ. Ye nema ke nye mía fo yi ke woyɔna be David Ameteku CD wòe nèna mí. Ke emm efo Gebre ke kpe yibɔ, efo Gebre ke kpe yibɔ alo kpe yibɔ netso aŋlɔ fia xɔ. Ewɔ abe egbea nye zi gbãtɔ mese wò ŋkɔ. Nèna mí CD blaeve. Míɖe wò baka nena mi CD blaeve ye nemake nye atã li ayi na. Manya be aƒetɔ ya e Togo du yi ke woyɔna be anexɔ vidzidze wu nye. Egbe edzena gbagba. Egbea nega na mi CD bla etɔ ye nemake nye mie mamawo kata ƒe mama tso day one eli kple mi. Patience afi asia ŋgbɔ CD bla atɔ vɔ ɖeke ye nemake nye mia tɔ yi ke ye hã Tso kegbee ke gbe wòdze gɔme anyi mi mekpɔ tɔtrɔ aɖeke le eme o. Nye fo Frank ku mu zi etso aŋlɔ wui siɖibla tɔe nɛ na mi. Victor kɔ ku nyo ɖeka ye nye ame yi ke tso Dzuapo nɔ ga na mi. Nye megase, mese Dzuapo tɔ aɖeke kpɔ ya. Ye enumake nye mama Vic Ele Kumasi vɔ gbadza me yi le tso CD ewu yi ne na mi. Miatɔ ya hã tso Mafisasekpe ye koe nye Mafisasekpe tɔ yi ke me se ŋkɔ le miaƒe program ye dzi kpɔ. Kenneth Kudjo tsawo dzi CD bla eve yi ne na na mi kɔsiɖa ɖe sia ɖe ye ne ma ke nye efo aboshi kosi alo kɔsi ne na mi CD bla atɔ egba wo hã ke vafia me kpɔ be eli medi be nànɔ mía gbɔ tegbee. Mía tɔ yi ke woyɔna be Prosper Morgan ti mpɔ̃ CD bla eve vɔ ɖekɛ ne na mí. Meda akpe ɖe ema ta. Medi mana ne dua dza nanya be míegege ge ɖe teƒe aɖewo yi ke dɔmenyo aɖewo yi ke eŋevidzidziwo yi ke le gbedziwo wɔwɔm ne amewo. Nye gbedodoɖa nye be wòaŋdi ale woaɖo ŋku aƒe dzi le mía míade hã ko. Megege ge ɖe teƒe ma ne ɣeyiɣi da sɔliha aɖewo yi ke woƒe eŋevi eŋeviwo le sɔliha me kpe ɖe woƒe fada kple tɔtɔwo ŋutia, woyi va wɔ kpekpeɖeŋu ne ame aɖewo bene nage du blibo akpɔ enuiwo. Ɣeyiɣi de be madze egbetɔwo gɔme. Míaƒe wɔna ya, nenye be nèbe yeakpe ɖe wɔna ŋutia, míaƒe kaƒodzii dzesi yi ke nye momo nɔmba eya nye zero two four three four zero eight zero eight six, zero two four three four zero eight zero Six ye nye míaƒe kpekpeɖeŋu. Vɔa nenye be nèdi be yeabia, yeaɖo biabia aɖe ɖa míaɖo eŋuti nɛ alo míegblɔ nya aɖe le teƒe ya, èkpɔ be mede de ƒo oa, dze agba ne nàkpe ɖe mí ŋuti to zero five zero three four four seven five five zero, zero five zero three four four seven five five zero. Nenye be wòto teƒe ma koa, míle wò biabia ŋuti ɖo ge. Nam aɖabaƒoƒo eve alo etɔ̃ míase hae tso Efya Mala gbɔ. Ne mígbɔ va, míle edzi yi ge. Three minutes.

Krakai, uh, St. Stephen uh, Catholic Church yi ke le Nkrakaia eŋe habɔbɔ yiwo le teƒe ma kple woƒe fada yi ke Emm woy father ƒe ŋkɔ kpɔe koe nye megbɔna madi father ƒe ŋkɔ na mi. Father ƒe ŋkɔe nye Reverend Father Martin Delali Atizan ye nye eŋe father yi ke le teƒe ma. Wokple eŋe vidzidziwo kpakple eh ame yiwo katã tsɔ ɖe le eme ne eh ame yiwo nye tsɔviwoa wodze agbagba ge ɖe tsɔvi yiwo ke le nuto mɔ me ale be wowɔ kpekpeɖeŋu tɔxɛ aɖe na wo na ɖevi suewo wode dzesi wo ɖokui be menye ŋutsuvi ye wonye o ke boŋ yewo hã wonye ame abe ale yi ke ame sia ame ele ɖe agbetɔe ame ene. Mina míɖo to enu ye yi dzi le teƒe ma miniti ɖeka pɛpɛpɛ me tɔtrɔ gã gbɔ. Aha wobe woɖe asi le eŋuti nu kura hafi be mawɔ nu ya. Mele ɣeyiɣi di ale be di enuwo pɛtɛ dzɔ ɖe teƒe ma. Makpɔ be next week maɖe wo katã ne ame sia ame nakpɔ ɣeyiɣi de ma yi edzi alea. Biabia gbãtɔ yi ke wona mía nye be, Lidia, amedzrovi, ebe mabia be ebe tɔgbui le ʋenyigba dzia? Zi nenee eʋawo doa gbe ɖa, elabe míenya be le Yevuwo ƒe nufiafia mea, wodoa gbe ɖa ŋdi ŋudɔ fiae. ŋdi ŋdɔ fiae. Ebe le ƒegbe ma zi nene wodoɔ gbe ɖa le midoɔ gbe abi ale yi ke woafɔ ŋdi ko agblɔ be ŋdi na wò alo good morning, good afternoon, evening. Ebe le ʋea wogbɔ ɖe ne ale ke wotsɔ hele. Le miwo miaƒe dekɔnu me le gbedodo na ame mea zi ene ye ʋea wodoɔ gbe ɖa, wodoɔ gbe na ame zi ene ye wodoɔ gbe na ame le ŋkeke ɖeka me. Tso ŋdi gade va ɖe asi ɖe

Nenemae nye míaƒe gbedodo le eƒe nyigba dzi ma. E, tɔgbui me die mabia be ɖe e, mía tɔgbuiwo woɖi ame vɔ alo le blema nenye be woɖi ame vɔa, wogblɔna be le ŋkeke tɔgbea woyina ʋuna yɔdo. Nye biabia nye be susu kae da megbe ne yɔdo ʋuʋu ye leke wotsɔ heʋuɔ yɔdoe? Yɔdo ʋuʋua dekɔnu ƒe akpa aɖee wònye. Enye nu yi ke wowɔna heklã ameyinugba kple ame yiwo le agbagba. Woklã ame kuku kple ame yiwo nye ame gbagbewo dome. Ta nenye be ame ma eku vɔa, le dekɔnu ma ŋkeke tɔgbe eyi ke míaƒe dekɔnu nɔ afɔti nu. yi ke amedzro xɔse ye mekpɔ va oa? Nenye be ame kua, ŋkeke tɔ gbɔa woʋua amea ƒe aɖaka ŋutɔtɔŋutɔ, ale be nuɖuɖu yiwo ke ame ma kple ƒomeawo ɖuɔ, wonɔa agba ɖeka nu ɖua, elabe mía tɔgbuiwo la, míede dzesii be le woƒe nuɖuɖuwo mea, ɖe wonɔa agba nu, wo katã woanɔ agba nu. nu hafi ɖu nu. Ɖe susu ma ta, nenye be amea ku vɔe ŋkeke etɔ̃ ma, nuɖuɖu vevi yiwo ke woɖuɔ kple ame ma hafi wòkue, woɖa nu mawo, woaʋu aɖaka, akɔ nuɖuɖu ma de wo dome, agblɔ na amea be egbea yewo kplie yewoaklã le nuɖuɖu me. Ta enyagbe yi ke wodoa le teƒe ma yi ke zi geɖee ye nye nyagbe lolotɔ yi ke wogblɔna nye be, Menye yi yɔwo gbe o. ke wue gbe yewo. Emae nye nyagbe yi ke wotsɔ heklã wo dome kple susu be nenye be womewɔ nu mawo o alo womeklã ame kukua kple ame gbagbewo dome oa, nenye be ŋɔli madasi nuɖuɖu me na woa, akpɔ be ame aɖewo lia wonɔ anyi ko ƒe dɔ nɔ dzidzim. Ame aɖewo lia woli ne wolé dɔ sẽe ko wogbɔ va, ne wolé dɔ sẽe ko wogbɔ va. Nenemae wòle. Ne míkɔ yi ɖe Bible me kura ƒua, ekpɔ be Yesu Kristo kua, wobe ŋkeke tɔgbe nyɔnuwo yi be yewoava ʋu duɔ? Gake ko wòzu be míwoameyibɔ, ameyibɔwo míaƒe dekɔnu sɔ kple Jews alo Israelviwo ƒe dekɔnu ta, womete ŋu le alii tututu nu elawo mete ŋu gblɔ gɔ. Ne yi ɖe Bible me wobe ŋkeke etɔ̃ gbɔa woyi va yi ʋu duɔ, yɔ duɔ, ekpee lia wova yi ʋui be yewoasi ami ne ameyinugba. Vɔ ao menye nenema o. gblɔ be, Klã mi nu gbie do mi. Ta zi geɖe nɔ gbɔgblɔ be mía tɔgbuiwo kple Israel-tɔwo do go le teƒe aɖewo ale be kadodo aɖewo le egɔme ele be ne míase gɔme nyuie be nano lia ɖe wosrɔe tso mía gbɔe. Enye nyateƒe matrɔmatrɔ. Gake aleyike míewɔ aʋawo ŋutɔ, míle gbɔ ɖim mía ɖokuiwoa, ye wɔe be nano lia nenye ʋeʋi kura ele ŋukpe ne ɖeko be yeagblɔ be eʋeʋi. Vɔa Yesu ƒe kukua, nenye be wònye nyateƒe be Yesu ku le atitsoga ŋuti nyateƒea, ɖo ʋãe ʋu yɔdo nɛ. be woaklẽ Yesu kple ame, ame, ame gbagbewo domee. Elabe woŋutɔ common sense bia eɖokui be, Ame aɖe yi ke ku ŋkeke etɔ̃ gbe sebi, kafã ame ma ƒe ŋutigbalẽ alé nɔ gbɔ agalã? Kazi be wogaya misi geɖe? Nenemae mise ma le teƒe ma gbɔ. Míayi dzi alã tɔgbi. Em, ebe aŋlɔ vidzidzie menye tso fiaxɔ. Vɔa mele Dɔwòe nya ƒe teƒe yi ke woyɔna be tarazo. Tɔgbuimedie ma bia biabia ye ele ele fu ɖem na ame sia yi le aŋlɔ me ɖee. Tɔgbui ʋe nya kple enyinɔvi yi ke nye tɔgbui srui gbãtɔa wo dometɔ kae tso míaƒe du yi ke yɔm wole be Fiaxɔ? Eh, bebie ma mo gbɔna ke mele ŋuti ɖo gefa mo gbɔna ke. Um, wow, wow, wow, wow, wow. Bebie tɔgbe nɔnɔ vavã kaba ale be mawo ɖoɖo ɖe. You see, menye be zigeɖia no bia bebie ku ɖe aŋlɔ du ŋuti kple woƒe dzɔdzɔmenyawo. Amewo nɔ gbɔgblɔ be medi manɔ dɔ dzi be ne mele dɔ dzi mo. Dzɔdzɔmenyaŋlɔlawo le teƒe ma wo sɔgbɔ. hã. Yamewo nɔ woƒe dzɔdzɔmenyawo gblɔ hã wosɔ gbɔ. Ame sia ame kple ale wòŋlɔe. Nelé ŋku le woƒe geɖewo ŋuti ya, vovototo suesuesue aɖewo le eme. Ta ne be yeaƒo nu tso nu me ŋuti, ele be nànɔ very careful ne mègadze agɔ ɖe ame aɖeke dzi o. Nubana be ne biabia ma wòtso aŋlɔ me va me yina megbe hafi gatrɔna vɛ. Enye nyateƒe matrɔmatrɔ be ne míege ɖe míaƒe dzɔdzɔmenyawo mee, eyi ke mía tɔgbuiwo gbɔa, wozɔ abe ame ɖekawo ene. va klã le mɔ dzi vovovo. Ame yiwo meklã kaba o, wozɔ abe ame ɖeka wona. Woawoe nye ame yiwo wonɔ yɔyɔm be dogboawo. Wova li ke vɔa, ye wova trɔ zu aŋlɔawo, elabe ke wogbɔa woyɔa wo be aŋlɔwo. Dogboa ko ame sia ame nyana o. Ke woɖo teƒe yi ke woyɔ be tsevia, mía tɔgbuiwo nɔ mama ma, ʋenya, tɔgbi ʋenya, eto aƒu go ŋuti, ale be ameha geɖewo nɔ eyome, elabe ʋenya dukplɔlae wònye, ale be ameha sue aɖewoa, wodze kponɔe, tɔgbi kponɔe yome. Kponɔe ma ye yɔm wova le be tɔgbi srɔe. Wodze eyome ye to dziehe sae, yi ke magblɔ be edu gbãtɔ yi ke me wòva nɔa ye nye teƒe ye wome le be klikɔ. Gake hafi wòaɖo klikɔa, tɔgbi akli hã wotso kɔƒe aɖe le teƒe ma. Ta menye ye va tsoe o, kɔƒee nɔ hafi wova nɔ teƒe ma. Ta ye wogbɔa, akpɔ be nye medi be mayɔ ame aɖeke wòava zu problem ne nye tsɔ. Míase gɔme be le woƒe mɔzɔzɔ ma me abiabiã be wo dometɔ kae nakpɔ be tɔgbe eve nya edu yi ke wòtso akpa gãtɔ nye etrɔduwo. Edu yi wòtsoa míatsɔe be Kedzi, Keta, Tegbi, Ewe. Aha ne ese du me wo ŋkɔa Ewe, Tegbi ya etrɔdu ye wònye. Woƒe trɔ ƒe ŋkɔe va zu eduɔ. Edu ma ye wotso. Ke teƒe yi ke wòva ku ɖoa ye yɔm wole be Aŋlɔga. Kpo nɔe alo sroea eye wòzɔ tso klikɔ ma. Eva nɔ teƒe aɖewo, woada agble, woatsɔ nuɖuɖu, emegbea woagayi ɖe edzi ʋu. Wogava de dzesi be wova nɔ teƒe yike woyɔa be Fiaxɔ. Wonɔ teƒe ma hafi Tɔgbui Tsali ƒe evenɔvi yike woyɔ be Tsala, Tɔgbui Tsa, e, Tsala yike va trɔ zu Kɔnfuanɔ tse egbe le Ghana. Wonɔ teƒe ma hafi eyike Asantiwo yina aʋa wɔ ge kple Ee, ɖeŋtsrawo ye tsala hiẽ ŋusẽ gbɔgbɔme ŋusẽa wòtrɔ gbɔ va fiaxɔ teƒe mae wògbɔ va tu ametsitsiwo le teƒe ma kple nɔviye kewo be tsali hexɔ ŋusẽ le esi hafi trɔ dzo. Ɣemaɣi ƒetee tɔgbui sue enɔ teƒe ma. Emegbe hafi ʋenya yɔe be neva ye wòyi hafi wòva trɔ zu fie. Ta ne sia le ale be wo ŋutɔ nadze edzi ɖeko wo dometɔ yi ke tso teƒe ma. Tɔgbi medi ma menɔ ba menɔ enya yiwo sem zi geɖe ye mekpɔ program ɖa menɔ didi be mase nu yiwo vɔa nye mesi kpɔ le eʋe nyigba dzia ŋkɔ eve aɖewo li yi ke nye mesiawo gɔme gbãtɔe nye e eklu kple oklu. eklu kple oklu ye evevelia nye degbɔe alo dogbɛ. Ebe dogbɛ kple degbɔe alo degba. Ebe ŋkɔ ŋkɔ ye woa nye me nɔ egɔme se tututu ye wo hã nye me se kpɔ o. E ewɔ abe eklu kple oklua me ƒo nu tso ŋuti kpɔ va yi. Ahan le ŋenyigba dzi ŋkɔ aɖeke mele ŋenyigba dzi wogblɔ be oklu o. Yevuwo be nɔ wobrɔ fo la yi zi, wole nu ma be o ne be yevu gba gblɔ be o si afi wawɔ el yu eƒe gbe me ŋkɔ aɖeke meli o yɔ be oklu ŋkɔ nye eklu edɔ ƒeƒle ŋkɔe wònye ne wodzi ame ale va ame le mevi dzime wova ƒle dɔ le amatsi alo amagbedɔwɔla alo trɔnɔ alo bɔkɔ aɖe gbɔe ɖe ɖe wodzi vi ŋutsuvia yɔ nɔ be eklu menye oklui o. Le dzɔdzɔmenyawo mee, agbalẽnyala aɖe nɔ aŋlɔ me va yi kpɔ agbalẽnyala ma woyɔe be James Eklu. James Eklu ye nye agbalẽnyala woe ya sukudede dze gɔmea le aŋlɔ ma ame yiwo nya agbalẽ gaƒoƒo ma me ne woyɔ ame etɔ̃ alo ame evea aƒetɔ ma kpe ɖe eŋuti tso ke ta. Woyɔe be James Ekplu. Yevu yiwo wo kpakple wo va zɔe. Yevua kɔ wo vae. Ekplɔe ye wova ŋlɔe Oklu. Teƒe ma miva kpɔ James Oklu le. Ta Oklu ma ye ko me ame sia ame le le nuka Ghana nyigba dzi le. Ta ne ame le le Oklu ŋlɔ gbe na be yewoa be hlɔ ŋkɔ ye ma, ebua alakpawo. Ehlɔ ŋkɔ aleke mele ŋe nyigba dzi wo be Oklu o. Ke boŋ ŋkɔ nye Ekplu. Edze egɔme tso keta ye me be aƒetɔ ye ƒe ŋkɔ ye wodze egɔmea nye James Eklu. Yevuwo trɔ ŋkɔe va zu James Eklu. Ke ne míva do gbe alo degbɔea, ŋkɔ aleke mele ŋɛnyigba dzi o be do gbe o. Ŋkɔ nye degbɔe. Le ŋɛnyi, míaƒe dekɔnu mea, mígblɔ va yi be nenye be ame aɖe dzi vi nyɔnuvi ye o, evi ŋutsuvi ye o ku. Medidi o ko ame gaye vi dzi ge ga dzi ŋutsuvia. Dzixɔse, mía tɔgbuiwo ƒe dzixɔse nye be ame ma Ɖevi yi ke kui eteƒee Yehowa Mawu gbuglɔ ɖo ne yewo. Ye ta wona ŋkɔ ɖevi ma be degbɔe, efia be eyi gatrɔ gbɔ. Ɖeko la be Adam kple Eve ƒe story yi ke gblɔ Kristotɔ nɔ wodzi Kain kple Abel ye Kain wu Abel wosusɔ Kain. Bible be. E, Adam esrɔ̃ yi ke nye Eve anɔ nuxaxa me nɔ gbedoɖa ne Mawu be nena vie. Kekekeke Yehowa Mawu ye vi nagi ya, egba na ŋutsu vi. Ta akpɔ be le ɖevi ma ƒe vava mea, Eve ƒe dzixɔse nye be ɖevi yi ke kua, yevugbe mea, ɖevia ƒe substitute alo ɖevia ƒe nuka, compensation, Mawu ɖe wo compensate yewo kui ɖevi ma. Ta wona ŋkɔe be nuka? Set. Se ta nekoe va ƒe gbe ma ye konye de gbɔe eyi trɔ gbɔ ta ele be na se gɔme be Jews wo alo Israel viwo ƒe de kɔnua ɖoko sɔ kple mía tɔgbuiwo ƒe tɔ. Se wɔna ɖe mi wa mi dzi vi eyi etrɔ gbɔa mi na ŋkɔe be nuka de gbɔe Israel viwo hã Jews wo hã ke wo dzi via wo yi wo trɔ gbɔa wo wɔ nuka wo na ŋkɔe be nuka Set Set egɔme kpɔe koe nye be substitute alo nuka, compensation, ta nenemae wòle ema. Ʋɛnyigbadzea do gbee meli o. Ɖo wole brophylizing, wole wɔwɔm nɔ ame yiwo yi ɖe dugã me va nɔnɔme wɔwɔ be do gbe. Eŋe ŋkɔ aɖeke meli woyɔ be do gbe o. Metɔ tɔgbe akɔsu adelia mele gbɔ o. Meda asi ne wɔna ƒe nuwuwu. Enu yi ke wohana to awɔ kpe ɖe ŋutinye le gaƒoƒo ya me koe nye be kpe ɖe ŋutinye kple míaƒe momo. Míaƒe momo nɔmba yae nye zero two four three. 08086 02434080886 Matrɔtome miniti ame etɔ̃ Míagase efia Mala ƒe hae Just three minutes Megbɔna.

Woyɔe be Efia Mala. Eƒe hae ma, miese. Emeda akpe ne amesiame yi ke awɔ kpekpeɖeŋuti na mí le wɔnaya me. Mía nɔ yi ke woyɔna be Janet Zida, Janet Zida, nena mí CD blaevɔvɔɖekɛ. Efo kplu kekeli na mí CD wo. Ye nenema ke nye Patience Aseye klinogo ne namisidi bla atɔ̃. Joseph kɔdjo namisidi wo ye nɛma ke nye mia nɔ beta beta amekudji sidi woe atɔ̃ ye ne na mi sta beta akpe. E Christian honyo Christian honyo namisidi wo na tete tete na ne namisidi bla eve ye nɛma ke nye Linda Antonia ne namisidi ewo elɔm kɔku. munyu CD bla atɔ̃ ye nèna mii. Eye nema ke nye Asamoah Charles na mí CD ewo, Rejoice Nyamedi na mí CD ewo, Wisdom Dekpe yi ke ne yi ɖe Fiaxɔa woyɔna be Bruce Lee nena mí CD bla eve. Martin Modo na mí CD bla veve atɔ̃ ye nema ke nye Edith akagbo enyo nam nena mi CD bla eve yi Manuel agbavɔ CD ewo ye nena mi ke azɔ susɔ wo ewo ame yi ke le enye kpɔm fia ewa na be nye me le ekpɔm ewo hã ewɔ ne nɔ wɔ megbie mi kpe ɖe mi ŋti dzro ale be miɔ viɔwo hã mia ƒe ŋkɔ ne de du ema ko hã na tu awa kpe ɖe wɔ na ŋti lo ahan nya tɔ nye nye be Maƒo nu tso nu yi ke mènya o, enu yi ke nèse kpɔ medede ƒotɔwoe ko nye be wohã nàɖo atsyɔ̃ na mí to ega vivivi aɖe me. Míaƒe momo nɔmba nye zero two four three four zero eight zero eight six, zero two four three four zero eight zero eight six. Ekpe ɖe mía ŋuti va yi kpɔ. Fifia mègale wɔm o, agɔ kae míedze o? Kpe ɖe mía ŋuti egbea. Agbavitɔ David xɔ la li. Eƒe tɔgbui zi geɖea wogblɔna be eva alɔ ɖeka, míexɔ o alɔ eve. Tɔgbui èvana alɔ ɖeka, míexɔ wò alɔ eve. Ebe wogblɔna nyae zi geɖe, gake nyemese gɔme o. Ènya mɔ míegblɔnɛ atsɔ de dzi ƒo na amedzro yi ke vam. Míegblɔna nyaewo akɔ do dzidzɔ na amedzroa, eƒe dzɔgbe kple yameti blibo, elabe zi geɖea, ame aɖe lia amedzro wònye va du ma me. Ta Yehowa va du ma me avɔvɔ̃ nɔ anyi, eƒe tame mekɔkɔm ɖe alẽe ke o le ameawo dome nɔ agbagba alẽe tututu wotsɔ gaxɔe. Enɔ nu mɔ ŋuti bu ta. Mía tɔgbuiwo gblɔ na amea dadatɔe be, Eyi ke nèva alɔ ɖekea, míexɔ wò alɔ eve kple susu be míexɔ wò atu. To teƒe ya nɔnɔa, dzidzɔ menɔ ge ɖa le hafi aku. Ame tsitsi aɖewo hã gblɔna be, Amegbetɔ ɖe sia ɖea gbɔgbɔ kple ŋtilã me nue mienye. Ye tae ne eva abe kodzogbe me enea, yewoxɔ wò abe kodzogbe me eye woaxɔ le gbɔgbɔ me. Ame aɖewo hã wogblɔe na nenema. Vɔa, le nyateƒewo mea, dzidzɔ dodo ɖe ame nɔewo ŋuti koe nye. Ɖela li ebe, Tɔgbui zi geɖe ame aɖewo gblɔna be hame ku menye nu vɔ̃ o. Ye le aŋlɔ me hã wogblɔna be hame kue nya kuna. hamekuie nya kuna. Hamekuie nya kuna ye hã dzideƒo nya ko nyo wogblɔna. Nanewo li ne ye wɔ ga. Ame aɖewo li le agbe ye ma nusianu yi ke wɔ ge na la wo me di dziƒo na ma o. Akpɔ be wole woanɔ wɔwɔm abe wole yevuwo be wole wo discouraging. hã. Ta akpɔ be ne yi nuwo ga e vɔvɔ ge ta ame aɖe le dziƒo de ge na wò le gaƒoƒo ma be be hamekui hamekua menye nu vɔ̃ wònye o. Ta enu mɔ ge ye ya menye wò ɖeka ye le wɔ mɔ mi sugbɔ kafi le yi ne gblẽ agblẽ ne miwo katã ne nyo ne enyo ne miwo katã. Enye nyagbe yi ke wogblɔ hediɛ dziƒo ne ame. Vɔ nenye be wogblɔ be hame ku. menye nu vɔ̃ oa, ye nye ame yi ke ku yi ke yevuɔ be natural death, amea ku eku yi ke dze mía tsɔe be amea xɔ be eƒe alafa, exɔ abe eƒe alafa kple edzi vɔ alo amea le dɔ lem kekekekeŋ ame sia ame va kpɔ be nɔ ame ya ɖo ne ku boŋ yɔa woe wokua, eku hamekui ma enyo menye nu vɔ̃ wonye o. Nenemae. Bernard be tso Batɔ, ebe Batɔ vidzidzie menye. Ebe le wò wò de wò dzɔdzɔ be nyawo gbɔgblɔ le social media TikTok kple YouTube a, eh, nye mese nya ɖeke tso Batɔwo ŋu kpɔ o. Medzi be mabia be ɖe Batɔwo hã ɖe ɖe wowɔ aʋa kplɔe dukɔ bubu aɖe kpɔa? Ne nye be ŋuɖoɖoa nye ɛ̃a, Leke wo wɔ aʋa le dzɔdzɔme nyawo mea? Nye program ye me time me sugbɔ o ta nye ma te ŋu agblɔ ye ba tɔ ƒe aʋa ma wo wɔa. Wo wɔe kple wo wɔ wo wɔ aʋa kple dukɔ bubu aɖe yike nye Osodokuawo hã ye aʋa ma ne ma ƒo nu tso ŋuti ale be ma dzi ha tɔgbi me dzi ha o ɖi ta ne agbo le asiwòa ne ɖo agbo gã la kɔa tɔgbi ate ŋu agblɔ dzɔdzɔme nyawo Mawu tɔgbi na wo. Nyateƒe wònye be Batɔwo wɔ aʋa kple Osodokuawo, gake woƒe aʋa ma wɔwɔa aliƒoʋa koe nye anyigba ƒe aliƒo ƒe ʋiʋli. Aʋa gbãtɔ yi wowɔa, wowɔe le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaatɔ̃ vɔ etɔ̃, 1953, yi wowɔ aʋa ma kple Osodokuawo. Ye le gaƒoƒo ma mea, ma, e, mietɔ Batɔ amenyewo ɖeɖe ko aʋa ɔlɔ. Mafi du yi ke woyɔ be, e, ɖeɖe, e, Mafidue ke woyɔ be Mafi ɖeɖe do ho nukanuka. Meŋlɔ ŋkɔ be tɔgbi agbodemegbehɔ ƒe du mɔ woawoe nye dukɔ yi ke kpe ɖe Bato ŋuti hafi wowɔ aʋa ma. Ye aʋa ma yi wowɔa menye aʋa vi wonye o elabe wowɔe eƒe ma me le ƒe enea megbe yi ke nye nineteen fifty seven. Wogawɔ aʋa ma ke. Ta magblɔ be eɖewohĩ ne dzi be edidi be yease nane kɔ tso aʋa ma ŋutia, wowɔ aʋa le teƒe yi ke woyɔ be Xebi dzikɔƒe. teƒe mae aʋa edzɔ ɖo. Ame le biabia ge be susu ka ta enue ŋuti wonɔ aʋa wɔm lae? Teƒe aɖe ye ŋuti wonɔ aʋa ma wɔm la. Batɔwo nɔ teƒe ma yɔ, nyemenya be ŋkɔ magali egbɔa, woyɔ teƒea be Akasukɔ. Vɔa, Osodokutɔwo nɔnɔ be Akasunya. Amewo yi nye Batɔ viwoa, wonye, woganya nu tso enu ma ŋuti. Ta nenye be ɣeyiɣi de, ne ege ɖe TikTok-a, ne mele nu ƒom tso Batɔ ŋuti ko, gase enu mawo katã. Meda akpe ye hã o. Meɖo ŋkui be nenye be míase míaƒe dzɔdzɔmenyawo nyuie. Mama aɖe nɔ ba tɔ le gaƒoƒo ma me. Nye menya hlɔ̃ ka me wòtsoe o. Woyɔ mama ma be Mama Asieku. Ne nye batɔ vidzidzi nese nyɔnu ma ƒe ŋkɔ ƒe hlɔ̃a, woyɔ be Mama Asieku. Taim wonɔ aʋa wɔm, batɔ ƒe aʋa wɔm, enu tete ɖe batɔ dzi. Hm, wobe woƒe tukpe nɔ vɔvɔm. gake menye ke nu nɔ tete nɔ edzi vɔa mama si eku yi ke tsɔ yi nye ewɔ ke vi tsɔ la gaƒoƒo ma mi yenye ame yi ke ɖe wali me dzonu eh yɔ kɔ ne batɔ me tsitsi wobɛnɔ kɔ do be tu eɖu dzi le tukpe me nɔ ade wole wole mama ma ƒe dzonu dan kakaka yi ke woda dzonu mamletɔ koe kɔ aʋa ke ta ne enya batɔ mama si eku aɖe le batɔe ame ma ye ŋlibatɔwo ta hafi woxɔ teƒe ma ye wome le egbea be sukukɔ fe tɔgbe tu xɔ na gba ta na wɔ ne dza gba be ba ke yɔ bibatɔ vi ɖeka na mi ewɔ kpekpeɖeŋu ne mi gbeɖe elabe wome wome nɔ kpekpeɖeŋuti wɔ ne wɔna ewɔ lo Tɔgbi, Le miaƒe video aɖe yi ke misiwo meva yi kpɔa, Aƒetɔ gblɔ be The Ark of Covenant yi ke nye nublablɛɖaka yeyea ebe le ʋenyigba dzi. Ye eʋawoe nye ŋgɔgbe. Le Midawo ƒe nufiafiawo me hã, Midawo hã gblɔna zi geɖe be eʋawoe nye ŋgɔgbevi na xexeme. Tɔgbi, medi be mabia wò biabia ye. Gbãtɔ, ame ka tututue ŋgɔ nana eŋewo le gaƒoƒo ya me? Ɖe wòanye be e míaƒe sɔfo yi ke woyɔna be Adumtse ye nye ame yi ke gbɔna ŋgɔ nɔ ge ne eŋeawo le ame mawo ƒe nuƒoƒo ma me? Don't go there, hey, don't go there. ne wò be ame ɖe gbɔ ŋgɔ gbɔ nɔ geɖe ʋɔ be aɖum tse meɖo kɔta mega nu don't try that yo ne wò sɔfɔ wònye le wò church me ne ne ne nye dzidzɔ nɔ vɔa don't go there me me meɖo kɔta ne wò be ame aɖe nye ame te mele ƒe nyigba dzi ame aɖe yi ke kpe ɖukɔ ne eŋenyigba kpɔ o. Ame aɖe yi ke ese eŋenyigba ƒe se kple wo ɖoɖowo gɔme. Ame aɖe yi ke wodzi to fiasiɖi ƒe dɔ me. Ame aɖe yi ke trɔkosi aɖe ƒe dɔmevi ye nye ame yi ke anye ameteme. Ame ɖeke megaflu o. Ne ekpɔ ame aɖe wònye osɔfo wu osɔfo xɔ dzi se nɔ akplɔe la, wɔ nu sia nu ne enye nuyɔ nɔ. Gake eŋea, ne wogblɔ be amee nye ameteme koa, ameteme metsɔa nyɔnu ɖe sia ɖe ƒe ƒodo me o. Unless fiasidi wònye. Egbe ye amedzro xɔse va ɖɔli míaƒe xɔse ye ame sia ame nɔ nu ƒom by heart. Don't go there. Mègatrɔa enu me o. Elabe ne maƒo nua,

Edi be ɖemee gava tu ɣeyiɣi ɖazɔ be míayi ɖe biabiawo dzi. Nenye be nya ma ɖe yi ke nekpe ɖe mía ŋuti fifi la ye medi be yewoƒe ŋkɔ neɖi le TV dzi oa, nàto ayɔ nye producer. Nɔmba yi dzi nèkɔ ga kɔtɔea, ewɔe gagbugbɔ yɔ nɔmba ma alo yɔe do ŋgɔ hafi nàɖo ga la kɔa. Ale be mele wò ŋkɔ ŋlɔm gea, míayɔe abe ale yi ke míele amewo ƒe ŋkɔ yɔm ene o. Egbea enuwò meyim nyɔ o. Míhiã ne ame ɖe tsɔ ame aɖe na mí CD bla CD alafa ade ɖi. At least egbea mele nana mí CD alafa atɔ̃a, sidi alafa ɖeka kple ami kpe egbeawo. Efɔ Gershon aƒeti na mi sidi blaeve-vɔ-atɔ̃, Ruben kɔ si akapo ɖe na mi sidi blaeve-vɔ-ɖekɛ, Wanda blewudzi, Wanda blewudzi na mi sidi blatɔ̃-vɔ-ɖekɛ, Veronica akpakli na mi sidi wuiɖekɛ, Dzidzɔaɖaŋu.

blenami CD bla eve eye nemake nye Jubilate ahiã blenami CD bla atɔ̃, Anastasia Chega nami CD ewo, David uh, David Ananigo nenami CD bla eve, Vicentia uh, Kuleke nami CD ewo, Ant Anthony uh, Kɔku Kpobi nami CD bla eve vɔ ɖekɛ, nemake nye William Ame, amedumenamɛsee ɖi ewo. Wo hã ate ŋu awɔe wòayi dzi etsɔ wu eya. Makpɔ ɖa be biabia yiwo li ɖee mate ŋu agayi ɖe wo dzi mahã. Tɔgbi medi be nenɔ nu ƒom ku ɖe ametemewo ŋu ye nètso dzi ku ɖe aɖumtse ƒe nyawo dzi. Ewɔ abe nya aɖe le nu na nèdi be yeagblɔ ku ɖe ame, nya aɖeke meli o. Nye me kpɔ dziku ɖe enyaa me vi o. Me le aƒeme gbesiagbe aɖum tse ƒe mawunyae ko me sena. Ehe. Gake ele be nyateƒe le mia gblɔe. Me ɖo level ma haɖe ko. Esa. Me ɖo level ma haɖe ko. Ne edi be maɖo babia ma ŋuti ne eɖi e me ganɔ enuyo me bibim o. Wohã wò susue ne ɖe fia bo. Gake le eŋe nyigba dzi, ese kple ɖoɖowo li ke wotua hafi akplɔ be ame ye nye Rabba. Eve, eve ma, ame kɔkɔtɔ kakeake tete ɖe Mawu ŋutia le ʋenyigba dzi. Ami yɔe be Rabba. Ame mawo ye yɔn Kristotɔ ɖewo gba be Rabbi. Abe Jesus Christ a ƒe level ma ɔna hã. Enɔ ʋenyigba dzi. Ame mawo woe menye ame sia ame ko dzi yɔ wo. No. Djamie nye trɔkusi ƒe dɔmevi. Trɔkusi ɖe wova le gbɔɖi megbe alo. Kristo subɔsubɔ ye va ƒoɖi enu mɔwo. amewo ɖi me wonɔ ŋuti o. Ɖe wonye na nyɔnu ma wokɔ yi ɖe teƒe ma ɖewohĩ o kekeeke ale be le woƒe srɔ̃ɖewuia womeɖi ŋutsu ɖe sia ɖe le ʋenyigba dzi. Ame mawo le gɔmedzedzea me efiewo efiesrɔ̃wo wonye. Ame wɔnuteƒe srɔ̃wo wonye. Eya ta ame mawo ƒe dɔ mee ye evi yi ke kplɔ ƒe du kple viwo ke vɔvɔ nɔ na wo ŋuti. Mawu na dzɔgbe se ƒe nunya wo tso wo ame sia ame. Egbea amedzro xɔse va ƒo ɖi enu mawo katã ta. Nɔvia me le nye trɔ kusi kura vi kura ƒe ame sia ame le vɔ. Mele nene o lɔ. Mina mía gbuglɔ yi ɖe megbe mía dze si mía ɖokui ame yiwo mí nye kple mía ƒe dzɔtsoƒe. Ŋkɔ nye tɔgbui akɔsu adelie. kpe ɖe ŋutinye le gaƒoƒoea me nye hã makpe ɖe ŋutiwò ahan. Tɔgbui, le nye nusɔsrɔ̃wo mea, menya nu tso datsu tagba ŋuti ʋã ŋuti. Vɔa nèva nɔ nu ƒom ku ɖe eŋuti le. wò TikTok me. Nye biabia nye be, vovototo kae le mía mama klebeteti kple mama yakagbe dome? Elabena eyɔ mama yakagbe ŋu, vɔa meyɔ mama klebeti le wò history gbɔgblɔ me o. history ma me gblɔ nu kuma lana no dzi kpokpokpo ese ŋu mana ɖi enu mɔ mi gana ne nye ʋeʋli o elabe mekpɔ be wonɔ nu mɔ ʋli le teƒe aɖewo mama ya kagbe etso aŋlɔ ŋuto me ye mama kle be teti etso avenɔ ŋuto me ke avana dze gɔme teƒe be dacu tagbae amiwo vava tu mama ya kagbe wowɔ ɖokui abe ɖaʋatɔ ne le teƒe ma ɖe susu aɖewo ta nye me ɖe mo Ke wonɔ aʋa wɔ ʋu keke mama kle be tetia ye hã eɖo gbɔgbɔ, eɖo ŋusẽ le gbɔgbɔ kple ŋutilã me siaa. Ye hã le gaƒoƒo ma me ekpe ɖe kevitsɔlawo ŋuti. Eyi ke aʋa nɔ mía tɔgbuiwo si ma, ye nye ame yi ke do lili be ahɔ̃ lém. Ye nye ame yi ke ɖe gbe hafi nyɔnyrɔa ɖe va mía tɔgbuiwo me elabe ke aʋa nɔ mía tɔgbuiwo si ma, ame geɖe nɔ sisim. Mamae ye he kalẽ ŋusẽ aɖe va wo dome. Yedo lilin be, Ahɔ̃ lém! Hafi mía tɔgbuiwo le be woawɔ susu be yewoayɔ woƒe trɔ̃ yi ke nye aʋawɔtrɔ̃ le gaƒoƒo ma me. Eya ta kpɔ be ne meƒo nu tso history ŋuti anyi be woyɔ etrɔ̃ yi ke wo, woyɔ, nɔ megblɔ be woyɔ woƒe trɔ̃wo. Elabe ame le bubu ge be xebiɛ so wònye loo, alo nyigblã wònye wòagava zu nya. Ta ne mele nu ƒom tso numa ŋuti menɔna very careful. Eh, nu ye kle be tetia etso avenuwo me. Ta ne kpɔ be avenuwo le woƒe eh, datutagba nu mɔ wɔ ma, wolɔna mamama yɔyɔ. Nye medi be nenye ʋeʋlɔ woƒe ɖesiaɖe kple eƒe nuwɔƒe nenemae wòle ema. Tɔgbui medi be mabia keke vɔ egbalo. Yi menɔe ya o.

Remember mi siwo CD bla eve nena mi Bernard ŋgɔyiyi na mi CD ewo David Agbesi nena mi CD bla ene Fiadomɔ Nelson na mi CD bla vɔvɔ ɖeke Nansen Kumeto na mi CD ewo Ringo

amewo dzi tɔgbi medo medo gbe na o ye magblɔ be medena tsɛtsi pentikostɔe menye va mekpɔna wò programia nana odzam fra maƒonu aɖe nyi tsɔ ye nedi be yeagblɔ be yeasho video aɖe mele video dzi makpɔ uh, video mi sho ge na enye ma nana odzam fra magblɔ tso keke miwo mia tɔgbiwo keke woƒe dzɔgbe sa mia tɔgbiwo nya mawu hafi ame sia ame subɔsubɔ yiwo katã va mia tɔgbiwo nya be mawu gã li Vɔa Mawu mate ŋu aƒo nu kple amegbetɔ o. Ye Mawu ƒe nusrɔ̃la yiwo le ŋuti wogblɔ be woƒe Mawu ƒe nu ka mawudɔlawoa, womeƒoa nu kple amegbetɔ aɖeke o. Enu ma gblɔ menɔ be gbɔgbɔ e, gbɔgbɔ kɔkɔe ewɔa le enu ma ƒete me vivi o. Naneke meli nenema o. Dza xɔ gbɔgbɔ aɖe hafi aƒo nu kpli. Nenema wòle eŋenyigba dzi matso keke de. Ye Kristo subɔsubɔa nenema wòle eme. ke boŋ ame yiwo le ameyibɔnyigba dzi, wo ŋutɔ ɖewo tse tsi kpakple gbɔgbɔ tse tsi mawui. Woawo le amegbetɔ flum kple nyagbe ma. Yele gbe do la gbɔgbɔ kɔkɔe gblɔ nɛ ale, Ee, wɔ nui ale Mawu gblɔe nɛ enu ma pɛtɛ nya ke mele eme. Gake medi be míaɖo to aƒetɔ aɖe yike hã nye wò sɔfoɔ, menye be wò sɔfoɔ aɖeke o, Pastor Otabil. Egblɔ be enu mawo ye na be fififi amesrɔ̃ kple ame esrɔ̃ kple srɔ̃tɔwo dome gbegblẽ, e, e, vi kple nɔwo dome ebe nyagbe ma, Mawu be, Gbɔgbɔ Kɔkɔe gblɔ be eƒo nu le yevugbe me. E, Adam, nenye be e, wota be ƒe video ma le Redia me ɖe ku, na míakpɔe. Christians in Africa have crazy language.

The Holy Ghost said, The Holy Ghost told me, the Lord told me. I wish we can ban that phrase. Because behind that phrase is a lot of cheating, a lot of crookishness. be gbɔgbɔ kɔkɔe gbɔgbɔ kɔkɔe gblɔ nu be mawu gblɔ nu be yehowa mawu ƒo nu kpli nye be Ebe nu mae nye fififi ye nye mɔe ke dzi woto ɖe hele amewo fim. Ye ta menyo. Ebe ne wòanyoe enya gbe ma ɖeka le Kristotɔwo nui ne woba nɛ ne woɖo asi dzi fɔ eƒe ɖeka. Emae nye mía tɔgbui yi ke woyɔna be alo míaƒe osɔfoɔ ɖeka yi ke woyɔna be Pastor Otabil. Abraham de nenamisi ɖi blaeve, Philip E kukue ne na mi CD ewo. Joshua mi srɔa me ne na mi CD bla eve ye nenema ke nye Filimo Filimo Aʋlis Awulisu ok Filimo Awulisu na mi CD alafa ɖeka tɔ ɖe ame da kpe azie kpɔ Moses CD bla eve Joseph Hesue ne na mi CD bla eve Alex Samevi na mi CD bla eve Kɔbla Mawuli zo da nu nena mi siɖibla vɔvɔ ɖekɛ, innocent, agɔti me vɔ siɖibla eve eye nema ke nye nɔƒe gali Kwame tɔnye va alo tɔnye ok ye tɔnye va nena mi siɖi woe ɖekɛ, Ernest agbo siɖi wo wonder kofi kɔbla siɖibla vɔvɔ ɖekɛ, Israel nya ve siɖi ewo ye nema ke nye Kɔlins, amegbletɔ CD bla eve vɔ ɖekɛ, amegbletɔ meɖia ga le ame ŋu o, medaa akpe kekeake, medaa akpe ma ame sia ame yi ke kpe ɖe mía ŋuti egbea, mida wò kagbo teƒe sia teƒe yi ke nèle mena agbe fiẽ nyui o, ye nenema ke nye tɔgbi ƒoɖa azãmeti mena agbe fiẽ nyui o. Ke nye meŋlɔ mía tɔgbui yi ke nye Kofi Tse ahadzi be o. Nenema ke nye Nana Ojam Frama, fifia nèzu Oja Power. Nana, mena agbe fiẽ nyui o teƒe sia teƒe yi ke nèle. Menya be nèle mí kpɔm gaƒoƒo ya me. Mena agbe fiẽ nyui o. Na míase ŋkɔwò. Ẽ, egbea, na míɖu fufu, mí fufu ɖu ge ne míkpa, abe ale yi ke nèna míɖu fufu nyitsɔ ene. Nye biabia mamlɛtɔ, egbe biabiafia be, be to kuku ɖe ɖe me, wogblɔna be vɔnɔvi, ne vɔnɔvi kua, womegblɔ be eku o. ke boŋ aleke wogblɔ nɛ le ʋɛnyigbedzea ne ʋɔnɔvi kuawo gblɔ be eyi nake fɔƒe alo eyi nake di ge. Mía tɔgbuiwo ƒe dzixɔse nye be ʋɔnɔviwoa wova abe ame ɖeka ene le gbɔgbɔ kple ŋutilã me siaa. Ta nenye be estedi wo yike nu vɔ̃ mele ʋɛnyigba dzi o, ta mi yike mi me ƒo ɖi anyigba le ʋɛnyigba dzi oa, ne ʋɔnɔvi ɖeka dze dɔ ko le be ɖeka na le dɔ. Ye ta le mía tɔgbuiwo ƒe nunya ma ne ʋɔnɔviwo dometɔ ɖeka kua, wo me gblɔe ame ma na se be ku o. ke boŋ wogblẽe da ɖi ko be eyi ɖe nake gbe alo eyi ɖe nake fɔƒe. Megbɔa va kɔ ŋti, nenema wogblɔe ma. Ye nenem, ame, ame eyi dzi be, ke ne wogblɔ be kpo ge la ame ɖe si, hunɔwoe wozã kpo, woƒe kpoe ke hunɔ, menye hunɔ, trɔnɔ, trɔnɔ ƒe ŋusẽe lɔ̃ si akpa gãtɔ kpo ma mee wòle. Ta hafi nakpɔ trɔnɔ kple ŋku le gaƒoƒo ma mea, elé kpo la si. Ye ta nenye be wòkui, wogblɔ be ekpo ge le si. alo ame tsitsi wɔ nuteƒe aɖe yi ke lé kpo ɖe asia neku ko agblɔ be ekpo ge le esi. Nenemae wòle ye ma. Gbedagbe manya gblɔ na wò nenye be nèkpe ɖe ŋutinye ye mese wò ŋkɔ la. Jerry, atigã na mí siɖi ewo, Believer, abotsi na mí siɖi bla eve, Decor, asiɖigbe. Ey! nena mí CD bla atɔ ye nema ke nye seɖoameɖa Yimmanuel na mí CD bla eve, Yimmanuel Kwame Agbeko na mí CD ewo ye nema ke nye Yimmanuel Kɔku Kotoka CD bla eve. Masegbetɔ le teƒe ya me tɔ Tɔgbi Akɔsu Adelia ke nye producer yi ke nɔ ŋtinye gbã eyae nye Asiwome Dagadu tso Agbagɔme.